hi le ka G1 Solima ka muchannel mi ri na wa n'wina the one and only eh, swi endlisa swin'wana loko se ni swi vuli ko tala swi leswi va nga za va ku thana vito va ku we the one and only so namuntlha ni lava ku hlamusela no sungula episode no pfula episode hi ta ku mina ni ni kurise ku yini mavona um ku na swilo swin'wanyana mi kumaka ku loko vanhu va kha va ku chingela hi swona um vo va twa nga ku vo chinga mara va ku endla ku u tsundzuka la u humaka koho se u swi vo ku um u nga ku se ni fambe mpfhuka wun'wana wo leha ngopfu lowu mm, nkarhi wun'wanyana ni nga tshembi ku ni nga hetelela ni fikini a ndhawu yaleyo mavo se ni ta sungula ni ta sungula ka 1991 loko hi ta rhurha a Xitasin aTlangelani hi ta hala New Stand a ka ha ri New Stand mara hi nge sweswi hi nge he vuli ku New Stand hi ka hi vula switandi swa 1990 ma sizisa se mara van'wani lava va ha tshamaku hala va ha swi vitana ku hi le New Stand na sweswiwani lawani so. loko ni hi rhurha le a a tlangelani hi ta hi ta tshama hala a va ku vitanaka hi le xitasini um ka la ka hina a ku ri na tiyindlu ti-two ta rhandzavula um se leyin'wani a ku ri xitanga ene a yi nga ri na na rivanti a ko va wa xivoho lexi a seyila musa e a ko va seyila u kuma ku um eh, hi pfala hi rona so mina a ni ri ka b hi nkarhi wa kona se swi boha ku ni ya ni ya tlela laya ka ka seyila leriya a xitangeni ni ni tlelinyana nkarhi wo leha ivi swi ta uh, ni nga va ni tlelini kumbe two to three years hi mhaka ku va hi kha hi tsandzeka vo ma 35 rand ya ku xava loko hi nkarhi walowa um se loko swi ya swi kha swi ya nyana yi kumeka mali ya koho se ri xaviwa loko se a ku ri xitangeni mara xi ri na xi ri na na nyangwa u nga ku hi nkarhi wolowo se a ni ri kovo ma four a xikolweni swi nga ku endla ku swi switsongo swi nga ku endla ku va bari a vanhwini hi mhaka ku va we u kha u swi vheliwa ngopfu hikuva u kha u huma vusiwanini ku fana na sweswo ni swi vulaka swa ku . u kuli ku ri hava rivanti se va hetelela va ku endlela rivanti u kuma ku se yindlu ya wena ya khiya u nga tikuma ku na loko se u ya toilet u suka u khiyini se va za va twa nga ku wo va na mali ngopfu nkarhi wun'wana swi ku rhambela na titsotsi kasi i mhaka ya ku a wu tshembi ku hi wehe u tlelaka ndlwini yo khiya and ma swi vona loko n'wana wa wa ka b um eh, a kha a tlela a seyileni um eh, no va risk ku va ku ri risk so loko swi ya swi ya nyana se ni kha ni tlela kwalaya xitangeni mara xi ri na na rivanti reriya ni ya ni kha ni kula na mina mi a xitangeni hi vula la ku tshiveriwa ko ndzilo ndzilo loko wu tshiveriwa wu humesa musi musi a wu swi tivi ku lexi leyi i mikumba eh lexi i yini loko wu wu hangalaka wu khumba xin'wana na xin'wana lexi nga kona so ni tleli ngopfu am eminkombeni yo nwiwa musi hi mhaka ku va yi yi ri kwalaya xitangeni se loko swa ha famba kahle hi ndlela yaliya laha enjoy-aku khiya hi two thousand. Ku na mpfula yikulu se yi wisetela tiyindlu leti mi kumaku ku nkarhi wun'wanyana ti nga makiwangi hi switina swa semende hala hansi or khumbi hinkwaro se lexiya xa mi xitanga a xi sunguliwe hi switina swa semende a xi tiyi ngopfu se a xi wangi hi mpfula leya 2000 mara yindlu liya yin'wanyana um liya ya main yi wa se swi boha ku vo mhani va va teka xitanga xa mina mara se xi nga ha tshiveli ndzilo ku va yo yindlu ya main me a ni fanekele ni ya ni ya tlela le alwangwini leriya ra phumani ku xaya so a ku ri na misava ya ku tala ngopfu a yi nga humese tolwangi laha a ri nga ri special lwangu ra ka hina a ri nga fani na van'wani lava va ku loko va weliwini U tlhe u kuma laha ndzeni ku semenderiwini ma twisisa so a ku ri lera ra ku ra ha ri na misava liya vhele kwala ndzeni a ku ri hasahasa so va ni kombelela ku ni faneke ni hamba ni ni tlela kun'wanyana se a ku nga ri na ti-room laha a ni faneke ni tlela kona because buti lava va la a va ri na room a va ri na nsati ene ha la kun'wanyana. a ku tlela vanhu va xisati se leyin'wani room a yi ri ya vinyi va muti se mina swi fike swi boha ku ni tlela a sitting room a sitting room liya ni hetelele ni sungula ku va na challenge ya ya loko mi kuma ku lava va ku clean va ha ri n'wana wa xikolo mi vo se va faneke va suka va cleanini before va ya exikolweni. eh nampundu se mi kuma ku va pfuka hi vo ma half past four va kha va lava ku clean eh se swi ni nyika problem hi mhaka ya ku a swi vula ku na mi half past four ni fanekele ni va ni songini ku endlela ku va kota ku clean-a laha ni ni tlelaka kona. so swi tekinyana nkarhi wo lehanyana kumbe vo ma two months se swi za swi ba mukhegula va laha mbilu ku no minza loyi phela wa hlupheka hi ku u pfuka hi vo half past four ene se o endla vujulujulu lawani um why a nga suki la la a a a dining room a ya a ya tlela a a bathroom ma vo so bathroom ya kona a ko va bathroom leswa swa ku i xikamarani xi ngo lo akiwa ku okay ku ta va ku ri bathroom mara a ku nga ri na bath bath a ni swi tivi kumbe xi vitana yini lexiya xa ku xa ku hlambela ka xona se mara a ku nga ri na lexiya xa ku hlambela ka xona ku nga ri na bavhu leriya munhu a nghena na bavhu ra yena ra ku a ta hi rona na rona hi le handle a fika a ti a ti ndlalelela rona laha ma vo so va ku swi nga va njhani ku u ya u ya hamba u tlela le bathroom because laha ku u pfuka hi half past four and ku ri ku u fanele ku u ya preparela ku ya exikolweni hi vo ma half past seven because xikolo xa hina nkarhi lowa a xi nghena hi hi ten to eight and munhu a ti hlambela five minutes nyana se a wu kota ku tiyela xikolweni ene mina ni tshama kusuhani nyana na na xikolo ma vo so va ku swi nga va njhani ku u ya u ya tlela a a bathroom se ni pfumela hi mhaka ku na mi a ni nga ri ku enjoyeni timhaka ta ku ni pfuka hi vomafona mpfuno um ni kombela ka vayingiseri loko va lava ku twa ku kusukela laha ni nga tlela a bathroom ku ya mahlweni swi endlisi ku yini va yingisela ka episode leyi landzelaka mi kombela mi subscribe channel ya hina yi le kuleni swi hi khoma kahle leswi mi nga ku swi endleni mara ya na ni mahlweni inkomu